Ond dyma i fi yn bersonol yr unig beth ydw i'n poeni am ydi rhegi ar yr awyr, 'cos obviously that doesn't fly, ie. Yym, a mae o'n scary, 'cos fel cofi, dwi'n teimlo fatha bod fi'n rhegi lot, so lot o'r amser dwi'n teimlo fatha, oh my god, ti angen neud yn siŵr bod chdi'm yn deud, oh the car 'na So, enw fi di Sian, a dwi'n gweithio yn y byd radio fel cyflwynydd a cynhyrchydd. Nes i ddechrau off um, yn astudio broadcast journalism, so oedd yr oedd y dygri yna yn taclo lot o bethau fatha teli a radio a stwff online. Um, i neud efo newyddiaduraeth mwy na'm byd arall, t'o' mwy newsworthy. Nesh i essentially trio ymuno efo'r Leeds Students Radio am dwy flynadd a nathon nw'm gadal fi ddod on. A dwi cofio g- rili gwylltio ia 'c'os o'n i fatha o come on ia dwi 'di neud lot efo fatha gradd fi efo radio a so ar ôl pestro bobol a gofyn i bobol ar cwrs fi odd yn y society yn barod i fatha can you put a good word in for me 'c'os dwi'n just swp sal yn gorau wneud yr holl applications ma a bod nhw'n gwrthod fi bob tro. A erbyn y trydydd flwyddyn nath nhw roi breakfast show i fi a un o ffrindiau wrth cwrs. Ges i gyfle um, mynd ar Adeg Cymru ar y tro cynta. Mis Ionawr 2018 a Oedd hynna i wneud yr feature a'r, wel yr eitem ar rhaglen Huw Stephens, y Byd y Blogs, a dwi dal yn wneud hynna rwan, sydd rili neis, um, sydd jyst yn cyfro rhywbeth o new releases sy'n dod allan bob wythnos. Y beauty o Byd y Blogs ydy bod chdi'n gallu chwarae fyny at pedair trac. Mae'n neis gallu dilyn to, be sydd yn gyfoes ar y pryd, ia, so fatha, ai International Women's Day er enghraifft, nes i chwarae artist stôl yn un ai ferched neu yn identifeio yn um, fenywaidd. A yn lle jyst wneud un y sioe, o'n i'n fel, pan mae'n jyst wneud y whole mis. So mae whole mis, wedyn eisiau jyst chwarae um, ferched. A yr un peth rwan efo Black Lives Matter movement, so mae'n rili really bwysig gallu rhoi lleisiau i bobl sydd ddim yn draddodiadol yn mynd i fod ar y stations yma. A bod o'n, bod o'n gallu bod yn blatfform i wneud statements. Ia, yeah, a wedyn y person arall oedd ar y tîm um, cynhyrchu ar rhyw o Bill May, a nes i meet fod trwy'n work experience pan mae'n 16, um, a o'n dweud bod wedi cofio fi'n gael sgwrs iddo fo amdan music pan o'n i basically jyst yn gwneud te iddo fo am byddefnos. A oedd yn meddwl bod gen i fi task da, sydd yn hilarious yn hindsight, cos dwi'n siŵr pan o'n i 16 oedd task music fi'n awful. So, ie, yeah, mae'n ma kind of di profi i fi fatha, y mwyaf ti'n pestro bobl a Mae'n rili neud gwahaniaeth. Os wyt ti jyst yn neis efo bobl, yn actually neud ymdrech efo nhw, yym, bo' nhw'n cofio sgyrsia ti'n cael efo nhw blynyddoedd wedyn, ia? Yym, a'n gallu rhoi cyfleoedd i chdi 'sa chdi byth yn meddwl bo' chdi'n gallu cael dy hun eniwe. Ia, nath kind of jyst mynd o fan'na rili. A wedyn erbyn yn amser i a thing radio one ddod rownd. O hwnna jyst fatha job application fatha unrhyw le arall. A ie, yeah, nes i gyrraedd rhestr fer, nath nhw licio demo fi, a ie, yeah, nes i gael o. So oedd o'n insane actually sydd y jump yna o ie, yeah, student radio fatha dwy flynadd ynghynt. Ar y pryd, obviously, oedd o ddim yn teimlo fatha jump sydyn, dyma dwy, tair mlynedd yn teimlo fatha amser rili, rili hir, yn enwedig pan ti'n chwilio am waith. So hwnna'n pre-recorded, yr un gynta nes i, so nes i recordio fo efo'r cynhyrchydd nôl yn dechra mis Rhagfyr. So o'n i'n gwybod yn union beth y sioe mynd i swnio fel, cos o'n i di ista na yn golygu rhaglen efo fo. Um, a hyd yn oed wedyn, ia, o'n i'n ista ar y bwrdd sy'n literally just fanna wan, um, tra y sioe mynd allan efo Yym, fatha mam a dad a brow fi a cared fi a nain. Yym, ac fel yr can gynta'n cicio fewn, cyn i fi even gael fatha deud dim byd ar y sioe, nes i ddechrau beichio crio, ia. Obviously i fi oedd y sioe 'na'n feddwl bob dim, ia, fatha bob dim o'n i erioed wedi bod isio wneud, hwnna oedd the ultimate. A'r ffaith bod fi'n gallu clywed o'n digwydd yn fyw jyst yn surreal. Dwi'n meddwl mae 'na rywbeth fel intimate am radio anyway, so mae'r syniad bod pobl eraill yn gallu gwrando ac yn gallu cyd-ymdeimlo efo chdi fel cyflwynydd a'r miwsig maen nhw'n mwynhau, um, mae'n gallu bod yn quite freaky. Be dwi'n trio visualisio ydy jyst bod rhieni fi'n gwrando a mae yna neb arall yn gwrando. Cos dwi'n meddwl, ti'n gallu ffricio dy hun allan os y ti wedyn yn dechrau meddwl, oh my god, sgwn i os mae yna 100 o bobl yn gwrando i fi, neu sgwn i os mae yna 5,000 o bobl yn gwrando i fi. 'Sa chdi'n cramio pawb mewn un stafell, 'sa fo'n ofnadwy o overwhelming bysa. Yr unig reality check wyt ti'n cael wedyn all- a sy'n fatha snapio chdi allan o'r fatha y mentality o o jyst mam dad sy'n grando ydi pan ma' rywun yn tecstio fewn. So os ti'n cael fatha rhyw rywun ti rioed oedd yn gwybod oedd yn hyd yn oed bodoli dau funud yn ôl, os ma' nhw'n tecstio fewn yn deud, 'O haia dwi rili cael cân yma', um, neu be bynnag maen nhw'n penderfynu deud, mae hynny yn freaky, cys ti'n fatha, oh my god, mae rhywun yn actually cerio am to, be dyn ni'n neud, a isio, to, isio chipio fewn, neu isio shout-out, neu jyst pethau bach fel at sydd ti'n fatha, oh my god, mae bobl yn gwrando i hwn, ia. Dwi'n meddwl y beauty am gerddoriaeth ydy sy'n ddim un barn sydd yn wrong. Lot yr amser, dwi'n meddwl, ti gorfod gael rhyw fath o credibility i fwynhau rhywbeth. Pan mae o gyd i wneud efo tâs, de. Yn amlwg, pan mae'n dod i beth oedd The Welsh Music Prize, mae'n rhaid chdi gysidro yr holl waith sydd wedi mynd fewn i'r albums, bod chdi'n kind of um, rhoi lot o ymchwil mewn i to, sut maen nhw wedi dod i'r darn o gelf yna, sut fath o ffordd maen nhw wedi advertisio fo, um, faint o'r hir maen nhw wedi cymryd i recordio hwn, ta ydyn nhw wedi collaboreitio efo lot o bobl. So mae yna mwy o ffactorau i mynd fewn i fod yn feirniad ar rhywbeth The Welsh Music Prize. O'n i'n ystafell efo loads o bobl o'n i'n edmygu a di fatha chwilio fyny loads o flaen llaw a mynd fatha oh my god mae o'n gweithio ar label yma neu oh my god mae o'n gweithio i Spotify a pethau fel yna. Mae... Mae'n really exciting cael clywed barn bobl eraill. A mae hyd yn oed mwy exciting pan ti ddim yn cytuno efo nhw, cos ti fatha, ha, Mae hynna'n rili diddorol. Dwi rioed 'di gwrando arno fo y ffordd fela o blaen. Ond dwi me'wl ma' ma' 'di bod yn fraint jyst cael bod ar panel t'mo' 'ma achos eto pw- pwy sy'n cerio am barn fi? T'mo' fatha eto ma' powb yn ca'l barn on' ma'n anhygoel meddwl fatha bod barn fi'n feddwl wbath. Yym. So ia na ma' ma'n ma' d- ma' profiada fel 'a'n rili swreal. Mewn byd delfrydol dwi'm yn me'wl bo' gennon ni fatha five year plan fatha dylswn ni probably ga'l Yym, ond mewn byd delfrydol 'sa gynna fi rhaglen rheolaidd yn hun ar y radio. Yym, 'swn i'n licio gallu creu dogfenni, t'mod ma' petha' fela yn rili diddanu fi, so ca'l rhaglen 'yn hun I fod yn hollol onest, ar unrhyw blatfform, Radio Cymru, obviously 'sa Radio One yn insane, yym a dwi'm rili isio gorfod meddwl am hynna, achos dwi'm isio codi gobeithion i fyny, ond yym dwi'n meddwl mae'n bwysig weithiau gorfod fatha maniffestio rhywbeth i wneud siŵr bod o, neu trio helpu fo ddigwydd. A ia, jyst kind of gweld sut mae'n mynd ia, achos mae'r mae'r maes yn newid trwy'r amser ia, mae 'na petha' newydd yn dod fewn, mae 'na Mae streaming rwan yn rhoi platfform hollol newydd i miwsig a radio 'sa chdi byth yn clywed o blaen, so mae online radio wedi bron troi fyny rhyw fath o fatha cult, mae o'n cult following dwi'n feddwl, fatha mae o'n mae'n captivating a ma' so mae'n kind of dangos bod unrhyw un yn gallu mynd fewn i radio neu audio os maen nhw isio, mae pawb yn gallu gwneud podcast, so does neb efo dim esgus i beidio wneud podcast heddiw 'ma, os gen ti'r amser a os gen ti diddordeb, go for it. Yym even os ti'n meddwl bod neb yn gwrando, ti byth yn gwybod y potensial o rywbeth. Mae'n neis meddwl bod fi di kind of achievio yr un thing dwi bob tro di bod eisiau neud ers o'n eitha deg a yn gwrando i Chris Moyles yn ben bora Yym, yn codi yn fuan cyn teulu fi gyd pan o'n eitha deg, jyst so bod fi'n gallu gwrando i Chris Moyles a'r tîm jyst yn mwydro. O'n i'n o'n i'n lyfio Zane Lowe back in the day 'fyd, oedd o jyst mor cwl. Dwi'n cofio gwrando iddo fo yn y car a yym ar y ffordd i fatha gwersi nofio, a o'n i'n insistio aros yn y car unwaith oedden ni 'di parcio fyny, jyst so bod fi'n gallu gwrando i gymaint o'n i'n gallu, nes oedd fy mam fatha, 'ocê, ti gorfod mynd â ni tŷ rŵan'. So, Na, dim ond y ffaith bod fi'n teimlo fatha, oh, ti di, ti di achievio y thing yna sydd mor impossible. Um, Ydyn nhw dwi byth yn mynd ar y station eto, gael ddeud bod fi di fatha ticio'r box mwyaf erioed a fyddai'n hapus.